Yaa tana niin dalagama hin dalagu. Barnoota kana niin baradhama hin baradhu. Waan takka laal mutaraddid jedhanii nama kanaa. Nama gartee niin seenamu hin seenu. Miila duraatiin seenuu fedhee ka boodaatiin irraa deebi'uu fedhu. Nama kana ladii yataa harkatii namti haada qaraar ka murtii godhachuu hin dandeenye. Yoo fuudha taates niin fuudha jee murteessine. Si galtee heeruma taatus nama kaa nama kanaa ki goonu. Aboo murteeffadhu jannaan. Aboo niin seena moon seenu. Dalagaa tana niin dalaga moon dalagu. Aboo waan kana niin godha moon godhu. Gisee hunda tana qabanni. Hin godhu. Yoo deem magaalaa dhaqee waan hubiti jetteeno niin bita moon bitu. Niin bita moon bitu. Niin bita moon bitu. Osuma ja'uuti aduun dhiiti. Waan kana niin godha moon godhu. Mutaraddid janiin. Gisee hunda hojiirraan oolchama waan kana hin oolchu. Hojiirraan oolcha hin oolchu. Akkanaa akkamii wajji jiraanna nama akkanaa kana abbaayee. Fuudha feetaa jennaan yoo fuudha nama fuudhu taates hin sodaatinii fuudhi. Namuu kanuma fuudhaa jira. Haadha abbaan keetuu kanuma wal fuudhe hin sodaatin jennaan yoo fuudha taates. Yoo heeruma taates. Yoo waan bitu taates. Yoo barnoota taates. Aboo karaa sirrii jirtaa huu fuula dura deemii jennaan. Yaaboo badaa dhufe gaammaa. Nama badaa dhufe. Kaakkami ammal gayuur. Nama hinaaffaa guddatu. kan ana malee hinaaffaa gartee na malee kan ja'u namni hinaaffaa qabu ka huccuu namarraa baasan ka jaartii barboo kafana bar yaaboo jaartiin huccuu keessa hin jirtu hin jaane maaltu akkas godhe jennaan yaaboo hinaaffuma jaarsaa akkas godhe jedhani hinaaffaa bar akkana hin jaani nama hinaafu jechuun saahibaas akkanaa rabbi sirraa qabu hinaaffaa saahibuma tokko jira yoo ati nama biraa saahibde Hinaaffaan isaa qiyaamaa. Dhiirumaa bar inni. Ati dhiira taatee nama biraa saahibnaan khalaas hinaaffaan isaa haf nama gooti. Warra akkanaa jira. Duuba nama kana akkamii wajji jiraannaa jenna. Wanujaamiluhu nama kana duuba hinaaffaa san irraanfachiisuu takka fanunaasiyahu siyasa yaani akka gartee namaa siyaas gaa farda gartee yaabbiin beeyne kan lolu suuta suutaan yaa barsiisanitti akkas goonaa jan wanu jaamiluhu jecha bereedaa tokkoon akkanumatti ilaal faaruu bereedaa tokko jenneeni hattaa nan ta'e soorata alghiira hamma hinaaffaan isaa gaggodhattu hin lolluuniya nama hinaafu akkasi suuta jetteeti sossobdee horii hoggaa ilman akkam godhan Warri horii elmuuf ni jira ni beeytanii miti oggaa horii dhadhaloo kana elman ni gaadiyanii bar. Haadaan hidhaniiti sossobanii gaadiyanii aanan irraa elmatan. Akkas goona jechu nama hinaafu. Warri jaarsa hinaafu qabdan rabbi isin irraa qabu akkas godhu qabda. Oggaa inni hinaafee lolee arra eenyu mana kana dhufe arra eenyu dubbifte eenyu wajji wal agartan maaltu maal ta'e jechuu eegale suuta akka nama gaala gaadi'uu sani gaadiiteeti ibsitaaf jechuu. waan san ibsitaaf oggaa inni hinaaffaan isaa gad deebite wanuraa'i maa yathiiru ghiirata waan gartee inni hinaaffaadhaaf maraatuuf san ifirraa eeguu qabna aya fanabta'idu hinaaffaa san irraa fagaachuu qabda waan inni irraa hinaafu san irraa fagaachuu qabdi yaal dubartii yoo taates dhiira yoo taates jechuu linahfada Would, Jaalala nama sanii tiiysuudhaaf akka namni sun nun jibbine yoo taane waan inni irraa hinaafu san irraa fagaachu qabna aya jaarsa jaartii yoo taatees jaarsi isii hinaaffa qaba beeyti dhiira hinaaffaa jaarsaa oggaa beeyte waan isaa san irraa fagaachu qabdi waan inni itti hinaafu san irraa if eeguu qabdi yaa yoo jaartii hinaaftu taate hoo intalti tun numa bereeddi amma dhiirti gariin kakkanaatii jira Dhiirti gariin kaa akkamtu jira suuraa laale waaw aboonuma bereetti. Haa sila halkan takka wajji bulanii wii bar jaartiin as teessi. Gaaf tokko televiziyoon akkasi waliin ne uummanni televiziyoon hojii laalu jiran araba warruma biyya arabaa kana iyyumaan ta'anii laalu jiran. Wayi gurbaan numa bareedeette rabbi isii kaasee irraa buuseetuma deemi heerume jeen. Akkas faan nama geessi dubbiin warra kanaatii jira. Jaarsi kanaa hoggaasi mudate Jaarsa hinaafu biratti dhiiran faarsin. Waa'ee dhiiraan dubbatiin isuma qofa faarsi. Jaartii hinaaftu biratti dhalaanuma hin dubbatin. Oggaa kaanuu hin dubbatini arrafaa keessaafuu isii hinaaftu hin dubbatin jechuu bar dubbiin. Bultii firraa hin balleessin. Si galtee? Bultii firraa hin balleessin. Isuma qofa faarsi. Akkana nu barbaachisa. Si galtee? Nama biraa yoo faarsite bultiin tee badde. Seeysaafuu taa hinaaftu ta inaaffaa inaaffaa osa naa baatee beekadhu. Inaaffaan hamtuu taa ajaa'ibaa jira. Nama san dhiira yoo ta'e hoo nama gartee waan kanaa nama kanamaa hojii deemte jee inaafus waan san irraa fagaachuu qabna haya. Tayyib amma la'aaxifiyyii hoo nama gartee rahmata namaa godhu. Hagisee hunda waan gaarii bira gartu. Nama gaarii. Nama kana hoo akkami wajji jiraanna? Nama gartee amala bereedaa sii kannee sii bereedaa arrabni isaa bereeda hujiin isaa bereeda ka nama kana akkamitti wajji jiraanna? Namni kun waan ajaa'ibaati. Namni kun haatifa gisee hunda gisee wajji teeyse waan bereeda irraa garte fuula bereeda garte hojii bereeddu garte nama kana wajji taa'uu guddifnaayaa mashaayira isaa kana eeguu qabna. Amma dubartii fakkeenyaaf fakkeenyaan isinii godha gaa wooma jiru kuni. Haadha manaa ta jaalala beeytu. Ta jaalala beeytu. Ta gisee hunda gartee isii malee ati akkatti hin bilbillees feetu. Ta mana keessattis akkatti wajji haasoytu feetu. Ta waggaa wajji gatteessee gartee isiin haasawa cufuun feene gartee haasawuu feetu akkami wajji jiraatta. Mashaayira kaa jaalala beeyti bara. Abbaa manaa yoo ta'es beekadhu akkasuma jaalala beeka jechuu. Jara kana hojii jiraachuun jaalala nama sanii mashaayira isaa eeguu qabda. Tuquun qabdu. Gisee hunda tanuma sif bilbiltu. Amma dhiira garii jira mee rabbi isaan haa qajeelchu. Oggaa isin itti bilbilte. Yaa akii nun jeeqiniiti. Anuma qofa bilbilaan ooliniiti. Sanamatti bilbiltuun beektu deem ganda keessa deemadhu jaan. Deemi itti deemi nurraa itti nama barbaaddadhuuti wajji haasoo jaan gamanaas deemi itti namni namaa wajji haasoo hedduu jira jaartii wajji haasoo hin fedhu wajji haasoo hin fedhu yeroo isin itti bilbilte haa maal haajamte maalaa sii godhu haa wanni bilbilteef maali yaa kee xiqqishuma dura bilbiltee turte maali haajaa hima dhugaa dafi ni deemuuf hin deeman jarjarattiin jira yaa kee sumaan salaama jeetiin dhufee yaa kiina salaamaa maali salaamaa oltaa mitti deem karee funa dubbiftee ni ga'a Musiibaa akkanaa jira. Warri jaartiin akkasiitiis jaarsaa akka hin qabne. Ka jaartiin ammaas jaarsi silaa gisee hunda haloo jee gaa isin bilbilee amma dubbise kam nagaa jira. Yaa kee nagaa mana namaa jirra dalagaa jirraati. Nurraa deem jettiin ka biraatti hojii haasoyti isiin. Warra akkanaa jira bar. Ammoo warra lamaan gartee mashaayirri isaanii tokko ka isiin gisee hunda isa dubbisuu feetu inninis obsee dubbisuu qaba. Akkasii bar dubbiin sii galtee. Hay gartee inni isii taatus akkasi. Gandimmaa wooma biraa janajjanaan bulu mee eeysa bultan jaa gaafadha namu jaarsaa jaartii wal quban qabu bar. Isiin ka bultu bakka biraa inni ka bulu bakka biraa walit dhufan daqiiqaa shan wal dubbisanii mi daqiiqaa shanan kana laal wal lolan wal arrabsan Waan waliin hin jenne hin qaban. Balaa waliin buusanii gaa hanga isiinis boochee inninis gartee nurraa kuti jeeni kuti. Kalas jaarsi kiyya ittuma bilbiluu dhabuutu irra wayyaadha itti firraa rabbumaan naa jira uma itti isiinis. Inninis bar jaartiin tiyya naa wajji haasoo hin fedhuuyi. Warra kanaa jira bar. Kabiraatii hojii hoggaa dheeyte mirqaan ta'e isiinis tottolfatte odeessi. Nagayaa eegaa halkan guutuu nagayni isaanii hin citu. Si galtee? Inninis ta biraa ol qabee itti bula. Janajjanatti jechuu kiyya. Isiin ta biraatti wajji bulti. Mus- Subhaanallah. Rabbi isinirraa haa qabu jaarsa akkanaa. Jaartii akkanaa ta jaarsa hin dubbifnee ganda biraa keessa bultu. Magan! Rabbi isinirraa haa qabu boo. Jaartii warra akkanaa Jaartii jaalala beektu jaalala sii jabeessiifi. Jaarsa jaalala beeku jaalala jabeessiifi. Sii galtee mashaa'ira isii hin duraan cabsin hamilee hin cabsin jechu dubbiin. Hamilee san hin cabsinii. Dubartiin keessaafuu dhugaa kijiba ni guddatti. Siin jaaladhaa keessatti immoo hin kijibdu. Dhugaan hoggaa irraa dhufte malee. Akkasii sii galtee mashaayira walii eeguudha. Saahiba yoo taate hoo saahiba kee ka dhugaan si fedhu tokko firraa jabeeysi firraan fageeysinii nama dhugaan si fedhu ka si dubbisuu fedhu ka si hojji haasa'uu fedhu saahiba keeti jabeeysii yaa. Bi'ahammiyya kalaama jecha inni dubbatu kana fudhadhuuti akka gartee jechi kee jecha dhugaati. Wanni ati jette sirri jii ibsiifii yaa hanqa namni kun gartee gammadu takkatti. Duraalee si kaani kijibdaa jennaan hamileen namaa cabxee. Warri jaarsa jaartiin akkas waliin jiru orma jiru. Aboo nurraa obsatii ni kijibdaa homa jaan jaartiin. Ganaa yoo dur wayii ni mettees cal takkaa gaaf takka. Niin hima waniin dhiisa hoo. Akkiyetti. Niin tolfadheetti boonatti nafne jaarsa kiyyaaf. Firraayin dalagii jetti. Niin jaalachiisa jeetiin jette laal fool dibee dibee kana hunda wal qixxeessee asii waan takka nan bifne jette huccuu ah, ajaa'ibaa tanatti kaa'ee gaabbinaan seenaaf je'ee qophaa'ee jette boo. Akkanumatti hoggaa alarraa dhufee ol seeneen arke bada sharmuuxxitti kabiraatiif deemtaa eessa deemta naan je'ette. Achuman na keessaa buute wayii. Guyyaa san booda tolfataa miti jette bishaan finna kuu dirqamaan dhiqadha jette boo saabunaa ofirra baasuun dhaqqabu musiibaa akkanaatii jira. Talamadaa ati keetti dhageessee tunis taati si ajaa'ibsiiftu. Tottolfadhee anaa bebbereedee jalaan seen hoggaan an ja'u ati eenyu jeesuu deemtaa ka galgaluutuu jalatti jala fiigaa ooltu. Yaa akhi an sumaafin tottolfadhee shittoofin naqee akkuma urgooytu ciise hirriibaafii miti. Yaa akhi hirriibaaf deemta eenyu mudhii kutuu deemta. Gandi ol seene warra akkanaa jira rabbi isin irraa qabu. Sii galtee mashaayira dubartii eeggadhaa isin warri haadha manaa qabdan hamilee hin cabsinaa. Hamilee isiidhaa hin cabsinaa. Galtee oggaa isiin sii tottolfatte kabiraatiif deemti hin jiin bakar ba- bakar maarreedhaan ta'in. Sii galtee akkasii bar dubbiin. Mashaa'ira walii eeguun barbaachisaadha. Jaalala walii tiisuun barbaachisa jechu dubbiin. Nama gartee si jaalatu hamilee isaa hin cabsin hamilee nama sanii eegadhu woya. Amma mutashaa'im ka gisee waa arke mutashaa'im yaaboo arra musiibaa nu dhufa kanuma jau gisee hunda. Mutashaa'im janiin yaaboo kooronaan nu fixuu ta'a akkam taana. Mutashaa'im janiin qaqqaraa kana. Yaaboo balaan nu bu'u ta'a akkam taana. Mutashaa'im janiin yaaboo yoon heerume bultiin xiyya nii nii qama. Tanuma jettu hin jirtu. Yaaboo yoon fuudhanii ni hiikamu mutashaa'im jedhaniin kakkanaa. Wanni inni dubbatu takkalleenu ra- wanni hin qabdu. Yaani ani boru tanaan na dhufa uma ja'a. Boru miskiinummaan natti as deema akkamiin ta'a? Yaaboo koronaan kun na qabee addunyaarraa na galchuu ta'a akkamiin ta'a? Mutashaa'im jedhaniin nama kanaa. Nama kanaa kan akkami wajjiiraan? Nama akkanaatii jira gisee hunda. Yeroo ati itti haasoytu yaa kee nuti miskiinummaa nu kaf nu goote nuti waan takka hin qabnu yaa kee nuti maarredha gisee hunda kana malee wanni takka nama kana bira hin jirtu. Yaa kee fiifuu heerumneeti bara ammaas yoon seene hii hireen tun nabbaddiin sodaadha kanuma jiru tokko hin jiru mee mee wal gaafadha ifumaafuu of laalaa dubartiis. Ha jetti galgala ciiftee gaammanii ni heeruma jetti yaaddi beekadhu tokko wal dubbifteemi. Yaawoo gaamma yoo na heerume kunis na hiika. Keessaafuu duraanuu faa hiikaa ture. Anis duwwa na hiika. Akkamiin ta'a? Ittiin seena moo ittiin seenu? Holaas holaas irraa ni banti. Ol seeni siin hin jettu deebi'i siin hin jettu. Warra akkanaatii jira bara. Dubartii yoo taates dhiira yoo taates kayoon fuudhe tun duraanuu meeqa heerumte jaarsa meeqa heerumte anna dhuftus na wajjin bultu sa dhiiroo hirriibuma siituu kuubsuu danda'aayii kaja'u jira bar warri kanaa jiru ee bar kanuma kanuma mutashaayim dhiiroo akkamii jaa bar tana aboo rabbi si haa qajeelchu mutashaayim janiin kakkanaa Nama gartee inni dukkana malee ifa hin agarre. Gizee hunda dukkanumaa bira jira. Hiraar baatee deemaa mataarra fe'atee hiraar kana guutuu fuudhee deemaa. Addunyaa hunda isu hiraar addunyaa hunda namuma san bira jira boo. Nama kana akkami wajji jiraachuu qabna. Fanasmaahu waan inni jedhu ni dhaggeeffannaaf. Eegas booda hoo Ibaara tafaa'ul aboo ta dheengadda hiite hiikamtee kutte tunis waa akkas hin taatuuti akkasi yaadinii jechuu qabna jechuu. Aboo dalagaa tan hoggaan seen irraa na ari'an hin jiini ta duraan irraa si ari'aniif tun takkaa miti akkas hin ta'in jechuu qabna yaa. akka inni yaadu godhu qabna. Ta heeruma sodaattee foon fuulaa fixatte hoo yaa abbaayyeen sodaatini seenii heerumii jechuu qabnaan. Ka fuudha didees fuudhii jechuu qabna. Itti himuu qabna hin sodaatina. Fa'innal jawwa gobaar. Bar laal laal laal laal. Aboo bar samii keessa dhukkee jira. Dhukkeen tuni ni deemti. Dhukkeen ati gartu tun ta iyyarra si jirtu tuni ni deemtiiti. Sahii laakin al-ghubaar mufii. Dhukkeen garuu bu'aas ni qabdi. Ha? Bineensoota lafarra yaa'u waa hedduu namarra ajjeefti. Jaraasima hedduu jeefti. Ammoo tafaa'ula qabaadhu jennaan. Bultii jaaruun sodaatinii. Heerumuun sodaatinii. Dalagaa ta'uus hin sodaa. Tashaa'uma koronaan na qaba jettee hirriiban dhabinii itti himnaa bara. Qoronaan na qaba jettee hirriiban dhabinii rabbumaa fidaa ati sababa godhii rabbirra ergadhuu hanqasan ibsuu qabna tafaa'ula tafaa'ula beektu tafaa'ula qabaadhu jennaan tafaa'ula oggaa siin jaan namni ganama oggaa hirriibaa kee arra inshaallah khayrii jira jechuu yaadu qaba jaartiinis ta duraaniirra tanaaturra gaariidha yaadu qabda boo nabsee dhugaattiimi jaarsinis kanuma boodaa kanarra wayyaattiimi malee Ka duraanii sanuu akkas na godhuu ture. Akkam si godhuu ture? Sookkataan na tumuu ture. Hirriiba natti hin dhiisu. Qunxuuxxaan na ajjeese. Hirriiba isaatiin dadhabe. Maal isaati? Hiraar sanii kanaan itti hin fidin kaa. Amma hiree teef irraan balleessin taammaa. Sodaa saniitiin namni guyyaa bofaa arke halkan ta'e badhee isaa san taatee bar dubbiin. Tashaa'uma jedhanii warri kana bultii isin jaaru. Nama tokko kan dur ilmoon irraa baate. Taanis narraa baatiin sodaadha. Ilmoon taanis yoo baate hin beeku. kasaara akkasii miti abbaaye ta duraa yoo baate tuniis hin baatu himuuf qabnaa jechuu abbaaye dubbiin sii galtee akkanatti himuu gaari namni gariin kanuma ajaa'ibaatti jira musiibaa kanuma wanni hundi isa biratti musiibumaa ilmoo yoo taates narraa duuti dheengadda mucaan edaa sun- mucaan sunuu narraa duutee bar ni du'e dalagaas na ari'ani maal maal ta'e Ah, woyii haadha abbaa yoo du'anis isaa biyya hin jirre anaatu hin jirree du'ani akka waan du'arraa dhorku woyi silaan guyyuma takka iyyaan arke yaa kee kutte wanni kutten deebitu jaarsi duraatis kute isan deebisin jechuun irra wayyaara kanuma amma dhufe jabeeffadhu jaartiin duraatis kutte kanuma amma dhufete tanuma amma dhufte jabeeffadhu sii galtee ilmoos tanuma ganaa qabadhu tashaa'uma firraa dhiisi Hojii duraan dalaydee kuttees kutte rabbi isiin deebise bara amata meeqa dalagee dalageetiin bakka maalleeni sun seena dhabe tanumaafin dalagaa jibbe yaa akii maalleeni duraanii kuteeti san kute haaree dalagadhu tashaa'uma ofirraa dhiis akkasi dubbiin nama akkanaa kana akkas godhu qabnaa yaa laakiin nama kanaan aboo jannaan Fuuldura boru waan ta'a. Namni guyyaa sadii qabaa jennaan nama tashaa'umaa kanan. Guyyaan kalee dabre hin deebi'u. Miskiinummaan ta'uu qabeenya qabaattu wooma fedheenu kutee hin deebi'u. Ka kalee dabre hin deebi'u. Kaan arraa hore Arruma guyyuma kee ofirraa hin balleessin jennaan. Guyyaa tokkicha irraa ibaadaas godhadhu. Gara Rabbiittis dhiyaadhu. Abbaa mana keetiitis jabeeffadhu. Haadha mana keetiitis jabeeffadhu. Mustahiil hin deebi'u jechuun wanni kalee dabre. Si galtee? Ta boru hoo boru miskiinummaa na bar takka nama dubartii garii tukkee jettuu jira. Wanni heeruma na kute maali jennaan maaliin jeeni beekte. Ni jira bara. Yaa akhi heerumneetuma ilmaan biyyatti ergaa ooluu hin dandeenyu. Hii, boru ilmaan kana maal nyaachifnaa? Yoo dura dalaynee waachi keenye malee. Aboo dalagaatti jirraa ta boruu rabbii beekaa miti. Mutashaa'im warra jaaniin sanii bar. Lakki ani bultiin seenu hanqaan gartee damaanaa qabaadhu ilmoo akkamittiin dhalaa? Maallaqaas woyyaa achi kaayyadhu malee ilmoo hin dhalu. Hinii sin heerumu. Yaa akhi foon fuulaaf fixattaa taa'e. A'aa haa dhumu malee ilmoo tiyyaa maaliin yaadee? Yaa subhaanallah. Warra akkanaa kanaan akki jennuun aboo guyyaan kalee kale dabre kaboruu ganaa waan fagoo jiru harka rabbii jira waan dhufuun isaa beeka guyyaa tokkicha irraa jabeeffadhu jennaan. Ta heeruma diddee foon fuulaa fitattee sif dhaqqabii jannaan bultii dabarteen ta arraan belleessini. Sii galtee? Ee ka dur si takkaa ah dhiira akka isaan harka duwii warra akkas yoo jiraaf maali boo aboo sun akka gaariitti hin jaaladhaa bara ah namumaa adda nu baasee bara. Akka isaa ganaallee hin dhufuun heerumu akkanumatti hin ta'a. Aboo waan rabbi sii tolchu hin beektuuti umriin fitatinii yennaa warra akkanaatiis dhiiraas ta'e dubartiis ta'e haaya amma kana tashaa'uma bira kunne amma alhaalim ka gisee hunda abjuu ka nama manaa manfooq ijaaru tokko hin jiru kanuma taa'ee makiinaa bitu kanuma xayyaara bitu arruma ameerikaa dhaqa arruma biyya ostolaariyaa deema arruma oromiyaa dhaqa arruma maal dhaqa haalim jedhaniin kana gisee hunda hayaal Sammuudhaan waa godhaa deema. Dhiira taatus takkanaa tana fuudheetiin laal bereedduu kanaa takkanaa takkanaa gisee deemu tana yaada. Isii taatus akkanaa heerumeetiin akkana tee abjuu janiin abjuu beektu nama abjuu malee dhugaan isa bira hin jirree jira. Nama akkanaa kana akkamii wajji deemna. Gisee hunda abjuu malee hin qabu inni. Dalagaas osuma rafuu dalaga. abjuu janiin bar tokkootu gaaf tokko haadha manaatii fi kalluuna fidee issi- ijoollee fi isiidhaan kalluuna kana nuu godhaa jeen osoo abjuu nyaatanii osoo rafoo kalluuna oggaa godhan saarti kalluuna ni beeytanii mi qurxummii tana oggaa godhan wanti waa xiqqoodha ijoollee fi haati manaa nyaataniituma isa harkarra diddiban amma hirribaa kee beeytee oggaa hirribaa ka'u yaa'u beelaan na jiraa jee nyaattee janiin wallaahi hin nyaanne jee nyaattee jaaniin harka kee fuunfadhu jennaan ni fuunfate dhugaa keessanii nyaadheetiin jira garuu hin quufnee jedhe nama akkanaatii jira ka abjuudhaan deemu waa hunda gizee hunda inni abjuu malee waan biraan qabu akkanaa kan akkamii wajji jiraan hayaalli isaa waasi'a gizee ilaalte nama hunda laal sammuun isaa yaanni isaa waan fagoo waan fagoo waan fagoo kana yaada boo namni kun fanastame ulee inuma dhaggeeffannaaf hoggaanni akka isaa haasoo Nas'aluhu wal as'iila. Dhaggeeffannee dhaggeeffanneetuma dhumarratti gaafii gaafanna nama abjuudhaan deemu san. Waaqiya aboo imma intala akkana akkanaatiin fuudha jettee yaaddaa mi'ee dhiira akkana akkanaatiin heeruma jettee yaaddaa mi'ee dalagaa akkana akkanaatiin dalaga jettee yaaddaa mi'ee hay hay amma manaamarraa ka'iiti abjuu tarra jirtu tanarraa ka'i yeroo hirribaa kaate hoo maal dalayita manaamni ati gartuu hoo maali jechuun qabna agarsiisuu qabna bar nama akkanaa kanuma abjuu malee waan biraa hin qabne ah way silaa akkanaa kun naa dhufe way silaa takkanaa tun naa dhufte way silaan hojii kanaa dalage way silaan makiinaa kanaa qaba aboo taa'anii wanni dhufaa ni jirti kan dalayne makiinaanis ni jirti hin jirtu jiqa bitachuu hin danda'u mana ni bitataa hin bitatu jiqa hin danda'u beeyte manaas bitatuu hin danda'u Namni kanaa ka aboo mana bitachuu yoo feete dalagaa dalagi. Jaartii fuudhuu yoo feetes dalagi. Eeka bara kana jennaani dhiiraas ta'uu dubartii ta'us ta abjuun deemtus aboo manaa maankaa ati feetu nama kanaa kanaatii miti ee zaayiraan kasi dhufe kana qeebali. Laal laal laal laal dubbiin akka manaa maan taatu nama kanaa sitti himnu qabnaa jan waan san firraa dhiisi jechuu ni qabna kaaree mana ta'anii miskiinummaa keessaa hin bahan ni jirti miskiinummaa jalaa ta'anii numa hin bahan rabbi irratti hirkatanii sossoonii heeruma yoo feetees ka fagoo jiru neegini ka rabbi sii fidetti heerumii jannaan kaa dubartii manaama jirtuunis foon fuulaa ni dhumaa Dhiiraas ta'e dubartiis ta'e if dhaqqabaa jechuun bara warra abjuudhaan waa hunda fixu kana zaahira jijjiirradhaadhaa jennaan. Isinii galtee? Haaya kun kanaa bira kooti. Waamma amma mutakabbir awil maghruur nama boonu hoo maghruur hoggaa siin jaan boonuti tujjaaraa bara an ilmaa baluutii bara boo an doktooraa bara barnoota akkanaatiin qabaa bara wanni nan qabu kanaa bara yoo dubartii taate hoo yaa akhi anniin bareedaa bara Bareedinni akka kiyya namni bareedu hin jiru bara. Rifeensi kiyya achi jira. Eh? Funyaan kiyya akkasi dhaabbata. Namni akka kiyyaa ni jira. Eh? Wallaahi ilaal jetti bara. Bara ani meeqaan na fuudha. Asii miti biyya faranjii irraahu na biraan kutamuyi. Warri akkasii ni jira moo hin jiru. Dubartii irraas ni jirti bara. Bareedina kiyya hoggaa daawwitiif ilaalte hunda. Anaa akkana gad deebi'a. Kana hiriyaatii yaanni. Daaddaatii yaa kun. Hin jettuuree. Maqruuraa fi mutakabbiraa bar. Eh? Anaa doktooraa moo? Taanis kaa kaanis. Anaa barnoota qabu moo? Booba anaa maallaa qabu moo? Naa warri keenya akkanaa moo? Nama akkanaa kana. Nama tokko tokko jira ka gisee silaa haasa'u hunda haasawni isaatis warruma isaanii fafaarsa. Warri keenya warra tujjaaraati. Warri keenya aangoo qaba. Nuti maal qabna? Nuti kana qabna. Nuti maarree? Nuti maarree? Nuti maarree? Nama kana akkamiin wajji jiraachuu qabna? Dubartiis tanuma rifeensa isii ilaaltee ta biraatti dhaadatu qocooccoo rifeensa maal qabda ati aanan agartu jetti laal ani bar dhiirti meeqaan na jala yaa ayii daaddaa tiyyan harkannee barani bereecheen na uume rabbiini allah allah allah haya badaboo uumuma rabbiin kanneef kana maqruura ajaa'ibaati wii warra kanaa jira bara Jaarsummaan jaartii afaan itti wallaale gaaf tokko. Boo maaltu maal ta'e jennaan jaartiin maal taateen jeen akkam taatanii afaan waliin wallaaltan jennaan yeruma daawwitiiniif laalte jee. Ha! Naafeete wayi tokko boo. Akkuma takkaatiitu sunni obsite gaaye. Naafeetis abbaayyi warra jannataatii jetteen jaarsaan. Akkamittii jeeni beektaa sun. Sunnillee hin boonne wayyuma akkumatti himte. Anaa bereedduu tana na fuuteeti kami beeytennaan kaanaa bereedduu tana na fuuteeti rabbiif galata galchite jannata ha galata galche jannata dhaqaa jetteen sii fokkotaa kana heerumeetiin obse anis jannataan dhaqaa jetteen tun hin obsine beekadhu tanii nan siin ja'u tun akkam si gooteen jeeni beeytaa tun akki jee oggumatti gartee walitti xiqqisho wal lolle daawwitiin oggaaf laaltu hiriyaateen na seetee boo Warra keenya sin na kanne malee an duraanuu bar siin hin malle. Yaa akii ijoollee daa'imaan na fuudhaa bar. Meeqan irra naqanii na fuudha numa jetti je. Haf na goote je. Namarraa eeguu fi isuma birraa eeguun afaan wallaale je. Hakkanaati jira. Ammal mutakabbiraa wal maqruur. Nama gartee boo nuti qabeenya qabna. Nuti warraa baluuti. An barnootaan qaba. An doktoora. An shiika balu. Warra jau mutakabbir jaaniin. Maqruur jaaniin. Nama gartee dagamaa jechuu bara. if quban qabu bakka jiru hirriibaa ka'i jechuun nama akkasii nama akkanaa kan akkami wajji jiraachuu qabna nama gisee hundi warruma isaanii dhaadu ka ifuma dhaadu ka boonu dubartiis ta'e dhiiraas ta'e aboo jennaan eeyyee na dhaga'i aboo dubbiin abjuu jirta abjuu tana hirriiba irraa ka'i lubbuu ta'e tana boo ati wanu bayyinu lahu isaaf ibsineeti abo bordodo irraa rabbiin sin uumne ee rabbiin biyyee irraa si uumeemi namtichana ee ati sobbaleeti biyyee irraa rabbi si uumeemi ee fadlu tawaadu if gaqqabi rabbii jecha rabbii baa- akkuma rabbiin si uumetti nama kana hunda rabbiinis uume eenyu boontaa addunyaanis fiixeensaa rabbii sii kanneemi boo ee gaafa gara haadhaati baatu ni qabda hin qabu akkasii bar dubbiin bareedina kan eenyu sii kanne rabbi ee if gaqqabi elmi eenyu si doktorummaa eenyu si kanne rabbi if gaqqabi hin booni namatti ani biyya maarreetiin jira ani maar hin jiin kachis geesi eenyu rabbi tawaaduu itti himnaa jennam akkanaa aboo namni rabbiif if gaqqabi hii bereedinaas kanaa kanne rabbi jee qabeenyaas kanaa kanne rabbi jee warra keenya ka qabeenya qaburraas kana uume rabbi jee Namni rabbii jecha if qaqqabe rabbiinis ol fuudha. Jaartiin jaarsatti hin boonini. Jaarsi jaartitti hin boonini. Isin lachuu rabbii isin uume. Inna akramakum indallah atqaakumi. Qabeenya kiyyaan boonteettee kaf hin godhin jechuu. Namni rabbi bira wanni wal caaluun sodaasaa qofaa jaan. Haaya kana xumurre ammal mazaaj. Nama sammuun deemoo kami wajji jiraanna. Ka sammuu isaa malee waan namni ja'uun numa hin fudhanne. Wahuma sammuun isaa jettu qofa ka fudhatu jira. Waan mataan isaa jee san qofa qabatee ka deemu kana akkami wajji jiraannaa jaa. Faada yahtaaju lirri'aayatin kaassa. Kuni kophaa qabannee kopha dhiyeeffachuu barbaada. Namni sammuu isaa qofaan deemu kun dubbiinis tiyya malee hin taatu jaa. Waan dalaguu fedhe sammuu isaatiin dalaga. Yoo jaartii qabaates dhiira taates ogguma isiin fedhiin itti dhufte irraa oggaa inni fedhiin itti dhufte qofa wajjin qunnamtii godha. Si galtee? Gis waan jetteen hunda alaa mazaajii siin jaa hin jiru alaa keeyfii namni jiru tokko hin jiru ummaan tana bara. Alaa keeyfii jaa bara siif tugee sammuu tiyyaan hin deema waan hin fedhe naa dalaga siin jaa. Nama akkanaa kami wajji jiraanna dhiiroo. Kana suuta fedhi dhiyeessina. Wanu amilu bihazar irraa if eegaati suuta lalalala. Kan tuunes if eegaa inni nu dubbii namaan fudhatuumi fitti dhiyeessaa suuta hoosaa itti himna. Wala waradnaa nattakhidha qaraaran ma'ahu علينا kana murtii itti kannuu yoo feene isaa wajjiin awwalan an nakhtabira mazaaja sammuu isaa tana qorachu qormaata godhu qabna jedha sammuu isaa sammuu isaa jechuu kanama dubbii namaan fudhanne kayoo ati waa jette kalaan faadii siin jedhu dubbii namaa takkan fudhanne jechuu mazaaja isaa kana hubanneeti aboo wanni ati yaaddu hoo maali mee sammuun tee ta deemtuun tunoo waan akkami ta namaa silaawan fudhattu eega jenneen boodatti wanni ati irra jirtu kun sirrii mitii tiyya qofaan namni haa fudhatu hin jiini tana maatiis fudhadhu alaa keeyfi alaa mazaajii hin ji'inii jennaan itti himna jechuu nama kana dubbiin akka sanii miti jennaan kun tayyib kana bira kun egaa amma alaasabii nama dafee aaroo kana malli funyaan irra jiru asabii janiin kun sarii ol ishti'aal banzii lagartee ibidda kibiriitti dhooyinaan belbele jecha tokko ati jennaan ganaa gaalaal yoo dhalaa taatee rabbi sii kaasee waan takka dubbattes galgala san sookkanni isiin raayyaa bulo ajaa'iba gootu yoo warra seekkotaan ta'iniis qunxuuxxaan isiin qunxuuxamtu yookaan boqsiin miskiina rabbi haa gargaaru jiiqa waan belbelenni Anaa homa jaaqa. Dubartiin ibsa akkasiin jirtu oggaa aarti. Meeshaa tana kaa gidaara kana gadi lakkiftu bashak. Asittis gad lakkisi bashak. Hee ana anaan akkana jetta. Yaaboo warra kanaa kana akkami wajji jiraanna. Nama dafee aaru. Jechuma tokkoon dafee kutu ka bulookuma nama godhu. Bulook si kochiise. Fa'aleynaa na jette. Fa'aleynaa nurra wanni jiru tajannubul musiiraati. Waan nama kana qabsiisaarraa fagaachuu qabnaa yaa. Nama dafee qabatu san bansiila irraa fageessuu qabna aya. Bansiilli kun ibidda dhugaatti qabsifte dafee bilbilaami waan nama san bilbilchaarraa nama kanarraa fagaachuu qabna aya. Allatti taziidul ishtiyaal bilbila waan itti fidaarraa isa bilbilchaarraa fageessuu qabna nama akkanaa jechuu. Yoo jaarsa akkanaa qabaattanis rabbi isin haa qajeelchu yoo akkana dafee bilbilu taates waan isa bilbilchaa san irraa fagaachuu qabda aya. Dhiira yoo taatees dubartii taatees jechuu barbaadeeti. Yoo saahiba taatees. Wan waajihu wan itti dhufnee nasihaa yaamnaaf hoo waqta alghadabi yeroo inni aare san wan ahrisu alaa ihmaadi hariiqi belbela inni belbelu san bishaan itti neeynee dura dhaamsineeti Eega belbelle dhaame mana oggaa belbele bar dura bishaanumatti fidanii dhaamsanii miti eega dhaamsan booda eega ibiddi inni qabbanaawee boodatti fi sadrii hoduu eega qabaate boodatti waan san ibsinaa fi jeboo. Nama aaru kana jechuun aara aara irratti hin dabaltuuf. Anaa akkanaa hoggaa jedhu ta biraan lakkaawame ree? Waa jecha biraatiif deemaami dubbii itti dabaluu hin qabnu. Nama aaru jechuu. Jalaa qabbaneessuu qabna bishaan itti naquu qabna. Jecha bereedaa jechuu ni qabna. Eega jecha bereedaa jenneeni namni kun qabbanaawee gad deebi'e jaarsa taa'us jaartii taatus saahiba ta'us eega namni kun hafuura baafatee gartee aara fixate jiraa callisuun jalaa qallisu jiraa qallisuun jalaa callisu jan oggaati cal jalaa jette jecha bada oggaa siin jee jecha gaarii oggaatti dubbatte cal jaa tokkootu tokko bira taa'ee arrabse ni arrabse cal jalaa jee ni arrabse cal jalaa jee boosiin baanaa bar jee harkaan tuqe boo anis sumaafiin dhiifama godhu jiraa jeen boo anis sumaafiin dhiifama godhu jiraa jeen si galtee Namni akkanaati jira. Nama akkanaa nama dafee belbelu dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u suuta ha qabbaneessineeti waatti himnuu qabna jechuu. Bel godhuun qabnu jaarsaa jaartii yoo ta'es jechuu. Harii qabi mana belbele san dhaamsinee bishaan itti goonee san booda ibsinaafiya.

Nama hedduu namaazii jaa ilma hedduu irraa irra yoo garte laa nastati'u nama hedduu arraan tana kan jecha isaanii hisaabuu hin dandeenye jira. Kanuma warra- waan harke dubbatu. Wanna mal asla anna hissa siyaasaa taa'amula akkaataa gartee nama kanaa wajji wajji itti jiraannu beekuutu nu barbaachisaa yaa. Maaliif nama gartee nama kana waan nu mayyiza beeyna naasi ilma namaa kana jidduu isaa aqlii isa aqlii teenyaan nama kana bayaansuu qabnaa yaa. Namni kun waan inni fudhatuun Akkaataa inni hojji deemuun wajji deemuu qabnaa yaa nama kana jechu laallee akkanatti hojji deemuu qabnaa yaa bi'uquulinaa laa bi'aayuninaa nama iyyaan laaltee murtii ittiin kannin aqlii teetiin sammuu teetiin murtii itti kanni malee iyyaan yoo laalte dachii badaa yaa qaayidaa kana fudhadhu nama hojji jiraachuu yoo feete zaata isaa iyya teetiin laaltee murtii ittiin kannin sammuu teetiin mizaana godhi dura namni kun nama akkamii Amalli isaa akkamii? Akkamittiin wajji jiraachuu dande'a? Abbaa manaa yoo ta'es, haadha manaa yoo taates, ee nama gartee saahibaa yoo taates, dura nama kana wal loluu dura nama si arrabsu tokkos yoo ta'e maal akka ta'e dura miizaanarra amma dahaba beeysaniiti waan inni ta'e beekan nama kana waan inni ta'e hubadhuuti eega gartee miincee agarte booda waan inni ta'e wajji deemiya zaata laaltee suuruma laaltee namni kun nama nagee amala isaan beeytu amala isaa bartee eegasii miizaana sammuu teetirra keeysee Sammuu tee tanaan miizaantee nama san akkaataa itti hojji deemtu beekuu qabdaa yaa haadha manaa haa ta'u, abbaa manaa haa ta'u, ollaa haa ta'u, fira kee haa ta'u namuma hundaa'u jechuu. Faliinsaanu ilmi namaa kuni ilmi namaa abbaa fedhe haa ta'u laa yuhibbu nasiihaa. Nasiihaa yaaduu fi toltuu yaaduu fi hin fedhuu yaa fil alani dirree baaftee nama isaa nama keessa jiru obboleessa kiyya wanni ati irra jirtu kun sirrii miti. Waan kanarraa deebi yoo jetteen nama lama walirra hiitee san keessa yoo jetteen namni numa hin fudhatuu muraa mataa isaati malee. Imaamu Shaafii tokko jedhe rahimahullah nasiyaa hoggaa naa yaaduu feete namarraa kophaa na baafadhu jeen kophatti na gorsi ammoo nama keessattiin si gorsa yoo jette na saaxiluu deemta na qaaneessuu deemta malee kun nasiyaa miti yaa. Si galtee ilmi namaa tokkolleen hin fudhatu. Amma namni gariin jaartii isaa Yeroo namni bira dhufe nama san irratti hin gorsaa jedha. Namaa bira jira maashaallah beeyte nama bira jiru kanarra gorsa dabarsaaf. Ati bara akkana ati kana wanni irra jirtu kun sirrii miti waan kana kana waan kana kana kun akkana ibseef jechuu. Isiin amma dubbiin as geesse gaan fudhattu. Si galtee jaarsiin isin fudhatu waan san. Yeroo kophaa wajji baatan namni walirraa ni fudhata. Namni badaan fedhe Kabadaan fedhe kopha yoo gorsite ni fudhata. Nama keessa jennaan sheekaa miti hareen isaa maa miila isaan geenye. Hin fudhatu waan fedhe ittaa malee. Asumaa mormiin sin lafaa kaa. Eenyu je fidi daliila itti qabdaa uma siin jalaan. Hoggaa ati waan san jetteen aboonni ati irra jirtu kun duun godhan fidi daliila. Eenyu je. Abadgaanuman fudhatu osoo itti fidaa ooltee illee kobatti yoo jetteen dhugaa keetii siin jaa. Xabiyaan ilma namaa akkana jechuu. Ilmi namaa dirree baatee nasiyaa yaaduufiin hin fudhatu. Sii galtee abbaayi? Walaa yuhibbu an yaluuma ahad nam tokko keessa si gaalun fedhu. kobattii jechu malee maaliif walaa yuhibbu ilmi namaa hin jaalatu namni kun hundinuu dhagee haasawa isaa mistira tokkomma namni haasawa inni haasawa tokko kan namni akka dhagahu hin fedhu kobatti jechuu koba yaammattee obboleessa kiyya obboleettii tiyya wanni ati irra jirtu sun dogongoraa hayyee amma ati dheeyxeeti koominitii jala barreessitee sirriitti hin jirtu jettaaniimi waan san namni san hin fudhatu addunyaa garsiifte kaati Addunyaa agarsiiftee bara. Addunyaa agarsiifte jechuun kophaatti karaa messenjera isaatiin itti dhaqii karaa bilbilaatiin itti dhaqii obboleessi kiyya wanni kun dogongora jii dogongora san ibsiifi yaa. Ilmi namaa kun du'a xabiyaa ilma namaatirraa wayakrahu Ni jibba mallayensaa zallata. Namni nasihaa ka gartee namarraa waan fudhanne ka dogongora isaa jibbu. Akhtaa dogongora isaa kan beeyneya. Gariin namaa ni jira arraageessi dhallaaf hin arku jan kanamaa malee. Kan tanamaa malee tasaatti hin mul'anneetu jira yaa nama kanarraa. Dogongorri isaanuman arku inni. Kanamaa malee warra kanaa faatu jira yaa. Tanaaf kan gartee badii dur ifii dalage irraanfatee tanuma namaa tuttuquutu jira yaa kay na'iisha su'adaa akka gammannee jiraanu nama kanaa wajjiin aleynaa wanni nurratti jiru dura waan nuti hojjennu beekuu qabna warra gartee dogongora nutti godhe Kan hamtuu nu yaade tolatti ooluudhaan, kan nu belleesse dhiifama godhuudhaan, badii eeybii teenya dura sirreeyfachuudha jenna. Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jee? Xuubaa liman shagala aybuhu min uyuubi nnaas. Nama gartee eeybiin isaa isa qofaa hirriiba dhoorkitee waa toleehi kanuma eeybii isaa arku katanamaan agarre jechuu nama san tahuutu nu barbaachisa akka nama hundaa wajji jiraannu dura dogongora namaa himuu dura ani dogongora akkamiin qabaa beekuun nurraa barbaachisaadha badiin ani itti jiru ta akkamii ta namni itti jiru ta akkamii dogongora akkamirraan jira namni hoo waan akkamirra jira waan kana beeynee namaa wajjiinis haa jiraannu amala gaariis rabbi nu waa kannuuti waa kudha lamaan kana Namani amala nama akka itti hojjii raannu waa kudha lamaan kanaati amala bereedaa rabbi nu haa kannu korona jalaayis najaa nu haa baasu ramadaana illee rabbiin nuun gahee warra soomanu rabbi nu haa godhu maziida illee gartee rabbi nuuf haa banu taraawii fi tahajjuda illee warra maziida salaatu rabbi nu haa godhu dhukkuba baranaa jalaa rabbi najaa nu haa baasu warra wal dide rabbi ol haa taasisu warra wal dide rabbi ol haa taasisu warra wal dide rabbi ol haa taasisu ha wal dide rabbi ol haa taasisu dhiiraas Haadha manaatii fi abbaa manaatiis Rabbi ol haa taasisu. Akkasumatti illee gartee firaas ka wal dide Rabbi ol haa taasisu. Ollaa wal dide Rabbi ol haa taasisu. Namuma wal dide hundaa'u Rabbi ol haa taasisu. Ka bultiin itti jallate bultii Rabbi haa qajeelchuufi. Kan bultiin itti jalatte dhiiraa fi dubartiis Rabbi haa tolchuuf jenna. Warra bultii ijaarellee bultii Islaama Rabbi isaanii haa godhu. Ka ilmoo hin qabne ilmaan diin Rabbi isaaniif haa kannu. Warra ilmaan qabu ilmaan diin ilmaan diin Rabbi isaaniif haa godhu. Ka ilmaan hin qabne ilmaan diin Rabbi isaaniif haa kannu jechaadha. Kan ilmaan isaanii gartee kan namni irraa du'es nama isaanii rabbi jannataa haa kennuuf jenna rabbi yaadaa muraada isinii haa guutu rabbi yaadaa muraada isinii haa guutu waan jabaate isiniif haa dhiyeessu ta jabaatte isiniif haa laaffisu ta fagaatte isiniif haa dhiyeessu ta jabaatte rabbi haa laaffisu egaa tokkummaa rabbi nu haa kennu jaalala walii rabbi nu haa kennu badaa namaa ka sheeyxaanaa ka jinnii rabbi nurraa haa qabu badaa namaa rabbi nurraa haa qabu jaalala walii jaalala dhugaa rabbi nuuf haa kennu rabbi ramadaana nuun haa ga'u ramadaana illee warra ga'ee soomanu rabbi nu haa godhu